Pelis dia y welkom a nos sekshon aki na Curls ABC. Manera bo sa nos ta bai post un bia pa siman por lo menos tokante kabei natural di krul pa asina nos por share tips en truks pa asina nos por kuida nos kabei. Nos ku ta biba den solo, nos ku ta biba den kayente aki den Karibe, Karibe Hulandes nos mester di tips. Ta pa esei Girls ABC a wòrdu krea. Un di nos siguidó a bisa ku e tin mester di té tokante di solo kon e ta kima ku e kalor awendia manera nos sa. Wèl, nos tin por lo ménos tres té bo no ke pèrdé. Laga nos bai mesora pa asina nos no pèrdè tempu. Tip nùmber unu. Tip number uno tin di aber cu mantene nos cabey hidrata. Kico esey ta nifica? Well, den bo regimen of na ora cu bo ta haci bo cabey, ora cu bo ta cuida bo cabey, bo mester por lo menos hidrate. Pone, mami Nelia ta bisa, awa, pone e cosnan adicional cu ta mantene no muha of papa muha, pero no sec. Manera bo por usa crema di peña. Pa kabai di krul, spesialmente pa kabai di krul, su e ta pa kabai lisu, mihó no hawon kabai di krul òf akondishonador ku bo por yama nan ku ta leave-in, bo ta lesa na e pakete òf na e bòter ku e ta bisa leave-in conditioner, bo por lag'e den bo kabai ora bo ta hasi bo kabai. Dus ora bo usa por èmpel gel, bo ta kombiné ku un ku ta bai kuné pasobra nos tur sa ku gel por laga flakes, anto esei nos no ke. Dus bo ta wak un krema ku ta bai kuné, bo ta pone den bo kabei, anto e lo yuda pa bo kabei keda hidratá. Esei ta tip number uno. Tip number dos, Wèl, hasi uso di zeta natural pa kabei. Wèl, no esun den kushina, sino, pero esun naturalnan pa kabei. Por ehèmpel e zeta di argàn lo yuda oumentá e fleksibilidat i e elastistidat di bo kabei, asina bo por maneh'é mas mihó anto e ta sié suave tambe, kuma e ta protegé anto yuda bo mantené suave i di un manera ku bo por maneh'é. Tambe un otro zeta ku nos por usa ta zeta di hohoba. Entre otro e zeta aki ta yuda mantené nos krul den su forma natural, esei ku nos e shape ku nos gust'é. natural y no asi mane fris dus e lo yuda esey tambe contra di solo nos por usa e zeta ey kiba hendie ora bo bay compras pa bo cosnan di cabey wak e zetanan cu ta bon pa cabey natural anto tips number tres ta gewoon wak bon ora bo bay compra bo cosnan pa bo cabeynan wak cu ta pa cabey natural dus lesa e label wak ke ke ta bisa dus esque ta pa cabey. Lo mester ta straight of ke ta kabay liso. Wak bon ku ta pa kabay di krul. Anto si e ta specific dus kabay afro bo mester ku ta un tin mas kinky, wak ku e ta bay pa bo kabay y no pa un otro bo mester tipo di kabay. Mi sa ku nos nos kabay di krul ta bay mayoria bia ke mesun productonan pero si tin producto ku ta specifica bisa esaki ta pa kabay mas Am di krul chikitu of esnan manera am half asina dus no bai wak e produktonan ku no ta pa e tipo di kabei ku nos tin. Se ta hopi importante esei lo evitá dolor di kabes ku e produkto no ta bai funshoná ku bo of ke no ta bai yuda bo kabei mehorá na su estado. Anto di mes e tep number kuater ora bo bai na e botikanan òf e lugánan di kosmétika bo bo kumpra bo produkto pa kabei, bai seken e muchimuenan òf e yon kumannan ku ta bende e produkto ei den nan, puntra nan kua ta e produktonan ku lo yuda protehá bo kabei èntro. Anto wak, di mes produkto pa kabei natural ta un hopi pa misa karu. Dus wak e opshonnan bon kosa kiko ku a kuantu mililiter asta tin den e bòter anto wak e prijs. Bo midi bo bo wak kua ta kua ta esun mas mihó pa abo ku ta mas affordable pa abo ku por afford anto bai kuné. Dus purb'é anto wak kua ta bai. Wèl esaki tabata e tipnan rapidito. Cu nos siguidor a comenta ayera by the way, dus ya, nos a dicidi traha e episodio aki tocante di e solo cu e productonan cu por usa pa bo cabello natural. Anto si abo tin un otro tip, conta nos, abo cu tin cabello di krul natural. Kon abo ta kuida bo kapay for di solo? Kiko abo ta hasi yuda nos pa nos por siña for di otro, asina nos por yuda kuida nos kabei anto lusi kabei bunita aki p'esei. Si abo ke mas kontenido di Curls ABC sigui nos riba Instagram en social media, asina nos por komunika ku otro anto share tips ku otro tokante kabei natural. E oret asin'eki nos ta ban anto te un otro bia òf te otro siman.